Spezia 2, Juventus 3, L-in ġewwa l-Juventus Club Vero Amore ta' Birkirkara għand Manuel Massone. Għadu kemm segwa l-logħba ġewwa l-klabb tagħna. Mas, waslet l-ewwel rebħa tal-istaġun ġo Serie A wara kedda, wara ħafna tqanżieħ imma waslet tnejn bi tlieta. X'taħseb mill-logħba ġenerali llum il-prestazzjoni tat-tim? Ifhimni, għad għadna Fis-sens fil-bidu tagħna, I mean l-ewwel rebħa, imma asnaf, isna għadna hemm għadniex hemmhekk fimni għadna rridu naraw Allegri x'jista' joffri u kollu. Fimni jiena naħseb kien hemm ċerti players li spikkaw għalija forsi kien hemm tista' tgħid tibala mill-logħba kbira għalija for example, jiġifieri. Kien hemm forsi dawk il-players li Spikkaw għalik waqt il-logħba llum il. Hey, kellu l-ewwel gowl tiegħu, jiġifieri għalmenu nafu issa li jista' joffrilna goals, mhux bħalma kien qabel isu bil-Malti jibża mill-ballu. Ehm, Issa naraw, xezni u naqra. Impruvja, eħe.
X'taħseb fuq Kieza l-lejla? Kieza tajjeb, u ħin kollu fuq u l-ballonu. Ġifiri, ħin kollu jtella l-linji. Nalla kienu, fatti. Jena ħagġa li ma tantx torqotni u minni segwi l-lop jinduna bija u tkellimna fuq għallejla u koll. Huwa li għamilna l-maġġoranza tal ma jemux maġġoranza, ma minna ftit ħin mhux ħażin, anka fil-lop ta' qabel, Inħallu l-avversarju fuqna, anke jekk ikun avversarju ta' livell ta' Spezia, Empoli, Udinese, u jispiċċa jrid skurja. Mhux daqshekk fuqha din il-biċċa. Le, hekk hu, għandek it-telf raġun hu, fhimni. Dik il-ħaġa li fis-sens inkunu qegħdin minn fuq u mbagħad qisna nintefgħu dejk u kollha fuq lura u qisu qas jaf x'laqatna, dik kistra wisq, dik irridu naħdmu fuqha. Fis-sens, ma nafx, taħseb li hija kwistjoni ta' mentalità jew inkella dak li jkun iserraħ rasu jew kellha forsi mil-lat fiżiku? X'taħseb li hija propino dik hija? Jien naħseb iktar bħala mentalità jgħidu istra qegħdin minn fuq allura jintefgħu kollha lura imma mbagħad il-biċċa meta nintefgħu kollha lura mbagħad nispiċċaw ninqabdu. Dik Mela, il-di.
Mela, minna, ġviri għattini, għattini gow taħħom minna li kien jew l-ewel wieħed, it-tini gow naħseb taħħom kien. Eżatt, eżatt. Eħe, Jintafaw l kollha lura, u mbagħad hi bi- biex tinqabad daqs ta' tsilma. Ekku.
L-aħħar mistoqsija mas, em, il-logħba li jmiss em, x'tixtieq tara inti bħala minn ta' prestazzjoni? He, ifimni, li ntellaw iktar il-ballun, inkunu iktar moħna hemmhekk, iktar pre- pressing, Għax pressing qed nillekjaw ukoll. Ifhimni, u dik tal-konċentrazzjoni u anke bħala xuttijiet. Kollha hekk jurid jiġifieri. Ejw, ejw, ejw, nagħtu każ dak ta' McKennie dak seta' jagħmlu easy, eh, ġifieri. Bħala players forsi xi tibdel mill-informazzjoni li bdiet illejla? Ifhimni.
Kieku għall-argument flok kieku jiena il-ken hemmhekk kont inħallih. Kont inħallih hemmhekk ħalli nżidu l-morata ma kont naqla' wieħed mill-midfielder. Jista' jkun ukoll li forsi kien kien xi ftit għajjien, jista' jkun li qalgħu għalhekk ukoll. Imma L-aħħar mistoqsija u din il-vera tal-aħħar, l-appell tiegħek għal min għadu qatt ma ġie hawnhekk isegwi l-logħba fil-klabb tagħna? Le, fehmni, bħala bħala klabb vera sabiħ u hekk. Fehmni, ikun hawn atmosfera tal-ġenn ukoll. Ġifieri, le, ma toħroġ disappuntat.
Grazzi. Grazzi ħafna Massimo, aħna narawkom fil-video li jmiss, grazzi ħafna li segwejtuna.